An ku me re ma te ew e. Em Yuzersîfî navîn neve? Ez dibêjim tu hez dikê Yuzersîf mîte di zîndanê ve heta hetayê. Ne, ne, ne. Ez daxwaza rizgar bûna wî dikem belê pa geleka bi zehmet e ez bijim ji wî dîr kevim. Ez bar dikim êk zîndanî me hevî dişêtin dîrî wî bijîtin. Çimkî kesî hêza dîrbûna wî nîne.

Silav li ser pêxemberê Xwedê bin. Silavt Xwedê li ser te jî bin. Silav û cenabê horan hopî. Çi deng û basane bîna roz. Em ê hatîn da ku te beyne dev cenabê şah em min hewt dibê çarê. Serkirdê revanên koçkê horan hop xwe yê digel me da. Da ku digel te bîtin. Hêşta birînên gunehbariya min sax nebûyne. Ez zîndanê naderkevim ta ku ew gunehbariya ser min nehête gengeşekirin. Belê paşayî biryara azatkirina te da dayî. Ya baş tr ewel dest pêkê şah gunehbariya ser min raket. Eger hosa nebî tu bi tine cihê gunehbar a, zîndan e. Belê divê din tu netirsî. Şah yê li te borî. Û dê berevaniyê ji te ketin. Belê pa min çi pêdivî bi lêborîna wî nîne. Belku lêborîn bo gunehbara ye. Dê ça ev gunehbariye, dê ça serî û zersîfî hete rakirin. Eger tu zifrê dev mezin xwe bêjê, bila wan cimka hemî al dev xwe kom kedin ew ên destê xwe birîn. Her çende û ser vê çendê re xudayê min ê pê agihe ser wê xefka awan bo min danay. Ed vê tenew derfetan û kebûta hatî tu ji dest nedey. Ew çêngû ne bariyê ser te re kem piştî tu ji zîndanê derdkevî.

Naşibit navê wan herdûka bête gotin. Çinkî serê çend sala wan e sere deryeka başa digel min kirî û ez ê bi xidan kirî me digel xwe. Erê, herê, belê ev e çendîn sal e tu yê kirî zîndana tarî ve. Ez hîvîdar im diristahî ew bizan ka dilû vaniya te çend e Yûzersîf.

Xema nexo. Gelek nomînê din heta ew zivr nebe. Bi rastî tiştekî gelekî seyr e.

Ez vê kêşe dizanim. Eger tu delî vê bide min, ez dê nike çim bi te wajin kayîn me vêrê. Badê lezê bike. Min divê dest naveroka vê kêşê bizanim. Wekî te divêt. Ewe dît botî far çend neyê aram bû. Ya diyar e ev babeteyê girêdayê bi zîndankirina wî gencê bêguneh be. Ev kêşa zivrît bi berî çend sala. Zûleyxa hevjîna Potîfarî dilê xwe bir bo bendeyê xwe û zersîfî.

Min lîsteyek divêt navê wan jinka hemiyatê de bît ew ên destê dixwe birîn. Demê Yozersîf hatiye defhewe. Navê wan bû çi ne? Şahî fermana day ku tu wa jinka hemiya li defî amade key. Ew navên Maynel Bîra Zileyxayê û Kalî Mamayê. Hemiya ev rikel vêrê kom biken. Ev e fermana xwedawendê mezin Emil Hewtibîb xwe ye. Bû çiye? Ka bije min egerê amadebûna wan bû çiye? Cenabê şahî çi gulê bûye, çi şiwana divêt? Şahî ferman da ku Yûzertî vî zîndanê azad ket, belê wî mercek da nav red kir. Û ji ber vê çendê şahî biryar da hemî jinkaldef xwe amade ket. Û dê şinî li wêrê şah pisyara wa ket ka Yûzertî fê gunehbar e yan yê bêguneh e.

Ev e sizayê wê ye ku mirov kesekî pîroz gunehbar biket û paşî pa vîte zîndanê ve. Ev e rastiyek e. Bel ku ez im tê me şermizar kirin. Bila li bîra te bît şermizariya te ya berî demekê dirêj e. Nuçe tu çi kesekî li gel xwe bey û bêje wan cing ew ên may ne li bîra Zileyxayê. Li koçka em min hewt bî amade bin.